Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' Fino, CMYK Advertising, Nestlé, Autopaint International, Logo Graphics, Wasteserv, The Convenience Shop, Angelica Scicluna, Francesca Attard Portelli, Max Factor, Alcott, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candylicious u Twisties. Int Min Int huwa produzzjoni mtellgħa mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Fuq l-applikazzjoni Instagram qed naraw żieda ta' nies Maltin li qed iħallu impatt fuq l-udjenza tagħhom. Dawn it-tip ta' nies jissejħu influencers u kollha jinqasmu f'kategoriji għalihom, bħal mużika, sport, artisti, moda u aktar kategoriji differenti. Naraw kif il-kontenut li jtellgħu u kemxejn varjat peress li għandhom professjonalitajiet differenti, naraw ukoll imma kif għandhom simili t-tip ta' sponsors li jkollhom kemm fuq ilbies u anke fuq affarijiet ta' teknoloġija. Xi ħaġa oħra li għandhom inkomuni hija t-tip ta' interazzjoni li jkollhom mal-udjenza tagħhom billi jagħtu avviżi dwar prodotti li jkollhom x'jaqsmu mal-linja tal-professjonalità tagħhom. Xi ħaġa li jagħmlu l-influencers hija li xi kultant itellgħu posts biex jagħmlu kuntatt mal-udjenza tagħhom stess. Din importanti li ssir meta tkun influencer għax hija mod biex biha żżomm lill-udjenza tiegħek aġġornata.
Nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Imtminent. Illum programm partikolari se nkun qed nitkellmu fuq social media, influencers u l-użu tal-media soċjali. Bejnietna għażilt li nippreżenta dan il-programm għax qaluli min se jkollna mistiedna llum.

Mhux se nsaqsawk, mhux se nsaqsikom jekk għaraftuhiex għax Alla ħares le, ma għandna lil Lira, kif int? Tajba, grazzi, u inti? All right, all right, mhux ħażin, mhux ħażin, thank you for asking. Isma', il- il- il-focus, il-focus tal-programm tal-lum huwa huwa social media.
Sinti persuna li meta bdejt il-karriera tiegħek, Ma kienx hemm social media. social media ma kienx ma kienx jeżisti. Iċ-change, kif rajta? Ġifieri minn żmien fejn kont toħroġ diska u toqgħod iċċempel il tar-radio eh, fuq it-telefon u DJs individwali u mhm. tgħidhom isma' jkollok xi slot tal-hija u għara x'ħad tagħmel biex iddoq il-diska aħna għaddilek CD and all of that. Dik inbidlet kompletament illum il-ġurnata kważi kważi mhm. tibgħat email, social media posts and the announcement is done. Eżattament, Anzi, pjuttost Jekk pereżempju tagħmel post fuq social media tista' tiġi kwotata mingħajr qatt biss isaqsuk. Jekk tistax tiġi eh, kwotata. Dik hija problema kbira llum il-ġurnata. Fil-fatt xi ħaġa li kont se nsaqsik inti eh, anka minn meta minn meta ovvjament bdiet il-karriera tiegħek anka l-ħajja personali tiegħek inbidlet ħafna. Illum mhm. ġurnata inti inti jom ukoll. Mhm. U allura do you future proof what you what you're posting on social media? Ġifieri tibda tajt tibda tajt isma' tibda tajt ħan qod attenta x'ngħid f'dan il-każ għaliex jista' jkun illi. Ħanajdlek naħseb illi minn dejjem għamilta minn minn eh, minn qabel ma kien hemm is-social media. Niftakar darba għamilt intervista ma' ma' ġurnalista partikolari illi kienet ħabiba ta' ommi. U l-intervista ħarġet u meta qrajt l-intervista u meta qratha miegħi ommi qalt li din l-intervista hija l-agħar intervista li qatt għamilt u l-ewwel waħda u minn issa 'l quddiem ħa nitkellmu dwar l-affarijiet u ħa naraw kif għandek tagħmel l-intervisti. U naħseb minn dakinhar bdejt ninduna kemm hi importanti u kemm hi powerful il-kelma miktuba. Allura dejjem noqgħod attenta ħafna x'ngħid u x'nikteb. Niċċensura lili nnifsi imma b'mod uman u b'mod empatiku lejn ħaddieħor. Issa inti fix-xogħol fix-xogħol tiegħek ovvjament diġà trid biżżejjed titlaħħaq ma' max-xogħol tiegħek ta' artista when it comes to songwriting, filming, fotografija, l-affarijiet kollha li dak. U issa social media wkoll. Kemm tippanikja kultant jew kemm tinkwitak kultant li tqum filgħodu tajt ma m'għandix nippostja jew jew ili ma jew ili ma nippostja xi fuq social media u ħajkolli b'xi mod jew ieħor nivvinta xi tip ta' content jew xi ħaġa. Jiena naħseb illi jiena minn ġenerazzjoni li forsi jien min-naħa tiegħi ma nħoss illi hija Ma ħossx li taffettwani daqshekk. Għalija l-ewwel xogħol tiegħi primarju huwa dik ta' artista, ġifieri li jiena nikteb il-mużika tiegħi, inkun kreattiva, nkun innovattiva u mbagħad finalment ikolli l-live events, nitla' fuq il-palk u nirregala l-udjenza tiegħi xi ħaġa li huma ma jistgħux jixtru. Il-focus jibqa' dak. Eżattament, il-fokus tiegħi huwa dak. Però ġieli ovvjament ikun hemm kumpaniji li saqsuni li you know, nagħmel endorsements u jkolli nagħti lura. U hemmhekk hemm ċertu responsabiltajiet li. Mbagħad hemm ir-responsabilità u daw in-nies qed jgħinuni nerġa' ninvesti fil-mużika tiegħi, ġifieri. Ekku, tkellimna fuq il-focus, hemm nies li il-focus tagħhom huwa actually s-social media. Ejjew nagħtu ħarsa wkoll daqsxejn lejn dawk li huma l-social media influencers lokali li huma l-iktar popolari.
Intom tafu min huma l-iktar nies Maltin popolari fuq Instagram? Aħna milna ftit ta' riċerka u sibna dawn ir-riżultati. Fl-ewwel post hemm Stella Cini. Waraha hemm Sara Zarafa. Imbagħad nsibu lil Madeline Baldacchino u wara lil Graziel Camilleri u fl-aħħar, iżda żgur mhux l-inqas, għandna lill-kantanta Ira Loscombe.
U jek se titkellem fuq social media influencers eh, Maltin, eh, l-aħjar persuna biex ikollna bil-qeda hawnhekk magħna fuq is-sufan, Hija Sara jew inkella Sera Zerafa għax għadna ma ddeċidejniex x'ħa ngħidulha. Kif int l-ewwel ħaġa? Inti inti persuna li ovvjament differenti minn Ira, Ira hija artista l-focus tagħha hija l-mużika u s-social media hija għodda. Inti l-istorja tiegħek daqsxejn iktar differenti għaliex inti fir-realtà is-social media huwa x-xogħol tiegħek. Kemm-il darba tqum filgħodu Tibda tħares lejn id-dajri tiegħek u tibda tgħid, ma jien m'għandix nippostja llum, m'għandix ġurnata daqshekk interessanti. Għadek ma tafx kemm tiġri dik il-ġurnata. U dik naħseb tiġi l-ġurnata fejn I fell in love more with my job għax hija l-ġurnata fejn trid tħaddem moħħok biżżejjed biex tgħid illum jien x'se nikkrea differenti milli kkrejajt esempio x-xahar li għadda. U hemmhekk tibda pereżempju r-riċerka tiegħek fuq Instagram pereżempju. Fejn tidħol u tibda tgħid imma dan ir-ritratt x'nista' nagħmel differenti biex nagħmlu aktar appealing għan-nies pereżempju. U ma tibdew deħlinna aktar affarijiet differenti bħal x'ħa nilbes, il-makeup, xagħri. Jiġifieri it's a tough job. Kemm tippjana inti?
Nippjana naħseb a month ahead for every photo. Għax tant kemm tkun trid tara l-location, it-temp, per eżempju dik vera ħaġa diffiċli għalina, it-temp. Per eżempju jkolli xi libsa hekk biċ-ċingi jew bi strapless u jien hemm għajn tuffieħa nipprova nippoża imma mbagħad. Ngħidu kif inhi imma qatt tbiddlitlek xi jgħidulu x'se tilbes għax.
Iva, iva, iva. Vera? Ġieli biddilt imma ġieli I had to just stick it out. Isma', eżatt, le, għax jiena hekk ngħidilhom meta meta niġbdu pereżempju videos u hekk, ngħidilhom hija ma doffi dejjem f'Jannar b'xi bikini. Eżatt, eżatt. Il-video tas-sajf ġeneralment jibqa' ġa fil-bies. Xi coat tal. Imma jidhom għad tapposta jagħmlu, ta' jidhom għad tapposta jagħmlu. Ma jkollok xejn x'tagħmel, just need to. Inti, inti,
Il-linja tiegħek bejn dik li hija l-ħajja personali u dik li hija l-ħajja pubblika, kemm hi blurred, kemm hi defined, kemm hi kemm hi diffiċli. Ira, Ira, anke forsi għax hija ġenerazzjoni differenti, Ira, Ira, jien jien u Ira l-istess ġenerazzjoni, aħna nafu fejn hu l-linja ta' dak li hu privat u dak li huwa pubbliku, fil-każ tiegħek. Le, na aktar diffiċli għax xi kultant fil-fatt ikolli like a talk with myself u ngħid, am I exposing too much, jien qed nurihom wisq? But then again, I use Instagram stories mainly to show them jien x'niġri fil-ġurnata tiegħi jekk qomt u kelli wiċċi kollu ponoti jew jekk qomt u ma kellix ftit nieħu ritratt jien ħa ngħidilhom. And I don't mind having that connect or that communication with my followers. U allura Ira ftit taż-żmien ilu rnexxielha tippjana tieġ mingħajr ma tgħid lil ħadd u tavża lin-nies Wara li sar dak kollu ġa stellat ritratt. It was pure genius. Jiena iktar ma jonqosli xagħri u iktar ma nixxih iktar ngħid jekk qatt xi darba nasal biex niżżewweġ probabli vera. Imma ħa ngħidlek. Insiefer xi drive thru chapel and I just get it over and done. Imma ħa ngħidlek x'kienet il-ħaġa. Meta jiena kont qed nistenna t-tarbija tiegħi, Ġrat fl-iktar mod li ma kontx pjanajtu, fl-iktar żmien fil-karriera tiegħi illi erġajt kont f'peak oħra fejn tista' tgħid illi l-għajnejn kienu kollha fuqi. Allura il-hormones għamlu minn tagħhom. Kont iktar kelli dak l-element ta' protezzjoni li bdejt inħoss li ġie violated, però fil-verità ma kelli l-ebda dritt lanqas li naħseb hekk għax Meta tkun persuna pubblika tibda tinduna li ċerti affarijiet ma jibqgħux tiegħek imma ċerti affarijiet li huma personali li tkun tixtieqhom li jibqgħu tiegħek tista' tipproteġihom. Naħseb li inti taf xi ħaġa dwarha wkoll għax rajt ukoll dal-aħħar li għamilt xi ħaġa simili ħafna. U anke pereżempju when it comes to boyfriends or relationships trid toqgħod naqra attent. Inti kont tara għalhekk jekk ma tippostjax li ġara xi ħaġa Jgħid għax ma qalet xejn. Imma in a way, u xorta, u xorta ħajindunaw, trid jew ma tridx, peress li int għandek ħajtek fuq social media, ħajindunaw dik il-qid il-ġdida ta' min qed taqbdel għajda jew dak ix-shadow warajk ta' minnu sew. Either way ħadd inqabad ma' protest. Ma jista' jkun ħuk ukoll.
Xi kultant hekk jgħidu li jgħidu dik ta' min kienet dik id-dread. U dik l-isbaħ ħaġa wkoll li fir-ritratti it get involves, it involves everyone, il-familja kollha tiġi affettwata. Il-mami toħodli r-ritratt, Ikolli bżonn xi id ta' xi ħadd, Tommy se jgħinni ħija, ġifieri everyone gets involved. Tasal li tippjana tgħidx inti u ma tgħidx lill-followers tiegħek bih, taħseb.
Diffiċli. Imma kien naħseb it-tip ta' persuna li tkun fis-sens, pereżempju, jiena m'iniex ma nafx, I mean, il-fashion kienet dejjem importanti fil-karriera tiegħi, però mhux mhijiex l-ewwel ħaġa bħalma tkellimna qabel. Għal Sara naħseb li hija facet importanti ħafna fil-karriera tagħha. Allura għalija tipo l-affarijiet li ħafna nisa forsi jieħdu ħafna gost bihom ftit, jiena ħadt gost bihom imma Ma nafx, isu. Kien isu event għalija. Inti naħseb tant kantajt f'tiġijiet.
Mhux mhux daqshekk. U ġejt mistiedna tiġijiet li tibda tgħid isma'. Mhux daqshekk.
Għax jiena ta' sħabi biss inħobb nagħmel. Issa dal-aħħar bdejt nagħmel naqra oħra, imma mhux daqs kemm taħseb. Le, però qisni qed norganizza kunċert kont. Allura għalija kienet xi ħaġa is hekk qed tagħmel pereżempju r-ritratt tiegħek. Fuq Instagram.
Ta' dakinhar, fhimt? Issa, inti ġieli nimmaġina jsaqsuk actually ħafna nies, jgħidulek imma inti l-ħajja tiegħek vera hekk kif inhi? Meta, I mean, x'tgħidilhom? Lanqas jien stess ma naf kif spiċċajt hekk, għax dik hi s-sabiħa. X'jien kont studenta hawnhekk, gradwajt minn Creative Media Productions, U qisni dejjem kelli l-ħajra li insir mudella full time meta nikber, imma ovvjament hawn Malta l-affarijiet kienu naqgħa aktar dejjem differenti. U l-mam jekk għattila xi three years ago għattila mela if I'm not going to do a full time job now with my modeling career qatt ma ħassib. U l-mummy was very supportive għaltli għalt li ngħinek u nagħmluha flimkien. U issa ilni kważi three years full time u I don't regret it one bit. Ovvjament parti parti kbira mix-xogħol tagħkom it-tnejn ma forsi anke fil-każ ta' Sarah huma l-endorsements. Kemm hija diffiċli bħala persuna biex tibda illum il-ġurnata li tistabbilixxi ruħek li ġġib l-endorsements tibda ssir eħfef fil-biċċa tax-xogħol. Imma l-ewwel ftit endorsements kemm kienet diffiċli biex iġġibhom dawk il-persuni. Ara, naħseb l-aktar ħaġa diffiċli mhux l-endorsement biex tara int what is your style and what kind of person you want to be on social media. Once you learn your line or your path through social media, tkun eħfef biex inti tkun taf per eżempju isma' dik il-brand ħa taqbel aktar mal-istil tiegħi. U hi l-aktar ħaġa importanti hi li you can't accept everything, mhux kollox hu l-istil tiegħek at the end of the day. U l-agħar ħaġa hi li taċċetta xi ħaġa li m'intix komda fiha. Għax inkella ma tkunx onesta. No. Jiena fil-passat ovvjament ma kienx hemm pjattaformi soċjali, il-pjattaformi tagħna kienu jekk inti kantanta ħa tidher pereżempju f'xi festival jew whatever. U nsellimlu minn hawn Howard kien wieħed mill-ewwel persuni naħseb li beda jieħu l-ispunt minn barra u juża din il-ħaġa, l-endorsements, biex jiena nkun nista' nerġa' ninvesti fil-mużika tiegħi. U noqgħod inħares lejn il-passat, kien hemm ħafna endorsements u dejjem bħalma tgħid Sara, kont nemmen fil-prodott illi qed inbigħ, għax il-kelma mhijiex daqshekk sabiħa, imma you know, nemmen fil-prodott illi qed nuża jiena u illi qed nidher bih. U dik hija l-aħjar ħaġa. Mistoqsija li tnej li intom, u nixtieq li tnej twiġbu għal, tinkwitakom l-overexposure? Speċjalment fuq illum il-ġurnata fejn qed ngħixu fuq social media fejn kulħadd huwa dak. Kemm tridu toqgħodu attenti minn overexposure? Ġifieri, pereżempju, ila jekk inti qed tagħmel X Factor. Kemm toqgħod attent għal li you pace yourself u ma tagħmilx ħafna affarijiet oħra x'tibda tgħid. Tibda tagħżel, tibda tagħżel b'mod intelliġenti u u bli jaqbel lilek u l-brand tiegħek għax issa meta jkollok brand tibża' għaliha. Once li tinduna li mhuwiex hobby, li hu xogħolok, l-affarijiet jinbidlu ħafna. Eżattament. Anke the way you look at it, it's different from Eh, da kemm nuħu gost nagħmlu milli isma' dan xogħli. Mhux hekk, mhux hekk. Sew hemm differenza. Ħa ngħidlek, u għal mara, sfortunatament ħa ngħid I'm going to differentiate between eh, genders. Għal mara hija iktar hemm iktar ħin involut biex tipprepara ruħek u tmur tagħmel xi ħaġa. Totally. Hemm min jgħidlek u hija mhux five minutes, u hija mhux tiġi twerżaq fuq il-palk. Le, thank you very much. It takes a lot more to time. Għadek tarom kemm għandek likes Jiena sissa għadni narhom, imma ħafna. Le, ta' mhux daqshekk, mhux daqshekk. Ifhem, it is my full time job u nifhem li Instagram are heading to the right direction, imma ma naħsibx li hija ħaġa ħażina, anzi naħseb ħa tgħin ħafna ħafna żgħażagħ. Ħafna żgħażagħ. Għax it-tip ta' competition li int għandek aktar minni jew għala dik aktar sabiħa minni ġifieri le, it doesn't work that way. at all, jiġifieri nemmen li they're heading to the right direction.
L-aħħar mistoqsija. Kieku jkollu jiġi xi ħadd, jiena nara ħafna anke ovvjament naħdem ma' nies li involuti ħafna fis-social media u tara ħafna żgħażagħ illum il-ġurnata anke għadhom żgħar li jgħidu jiena hemmhekk nixtieq nasal. Nixtieq nasal fil-punt fejn ħajti nitfagħha fuq social media. Kemm għandu joqgħod attent dak li jkun. Once li, once li you went completely public with your life, ladarba int iddeċidejt li titfa' ħajtek hemm barra, kemm importa, ke, kemm trid toqgħod attent għax trid trabbi qoxra. Trid trabbi qoxra fuq il-kummenti tan-nies. Trid tkun lest għal kull kumment li tista' timmaġina. And people keep on surprising you, eh, with their comments. Jiġifieri għadni s'issa jien ngħidilha, that was a really good one. Jiġifieri they keep on surprising you. Trid ikollok qoxra taf ħafna U tkun trid tkun taf għal xiex indieħel. Jekk inti tkun taf għal xiex indieħel, you're heading in the right direction. U jiena nemmen li jrid ikollok talent ukoll. Ma tistax tipprova tgħemul għal xi ħadd ieħor jew tkun trid tkun bħal xi ħadd ieħor jekk inti ma ssibx dak li inti verament tajba fih jew tajjeb fih. Le, that will be very short-lived.
Eżatt, ma tistax, Sarah you know, she dedicates a number of hours to what she is doing, you know, jiena ukoll. Imma ma tistax taqbad u tgħid, aha, jiena nixtieq inkun kantanta. Imma mbagħad nixtieq inqum pereżempju kuljum fil-ħdax ta' filgħodu u jien naf darba fil-nirrekordja song waħda. No. No. It's not gonna happen. Tajjeb, mela, grazzi ħafna se kwat nitkellmu magħkom minna u ftit tal-ħin ieħor aħna li ser nagħmlu huwa li ser nifqu għal ftit reklami mbagħad eżattament wara ngħaddu għal fake news. Qabel però ma morru għal reklami u anka għal fake news nixtiequ nirringrazzjaw il-lecturers kollha tal-MCAS kif ukoll il daw il-kumpaniji li mingħajr lajnuna tagħhom dan il-programm ukoll ma jkunx jista' jsir fosthom fino għall-Amara, CMYK Advertising għal kuluri tas-set, grazzi Autopaint.

Nilqgħukom għal bulletin ieħor tal-aħbarijiet. Nibdew billi nsemmu li riċentament ċertu Instagram influencers irriklamaw prodott tal-wiċċ ġdid. Wara li ħajru l-udjenza jippruvaw, wassal għal epidemija sħiħa għaliex bosta nies spiċċaw ifittxu għajnuna medika wara li użaw dan il-prodott. Ftit mill-vitmi li tkellimna magħhom u rew ċertu sintomi allarmanti. Kien hemm minnhom illi wiċċhom imtela' kollu ponot li fihom daqs Mount Everest, u kien hemm irġiel illi waqagħlhom is-suf tad-daqna u ma reġax tela'. Għadna s'issa qed nistennew lill-Gvern biex iħabbar aktar dettalji dwar din l-epidemija li qed tinfirex b'rata mgħaġġla. Aħbar ġdida li l-flyover tal-Marsa qiegħda terġa' tibda ċċedi bil-mod il-mod. Din diġà seħħet ftit xhur ilu meta kienet għadha qed tinħadem. Il-crew tagħna qegħdin il-Ministeru tal-Infrastruttura u qegħdin javżawna li l-Ministru kkonċernat ta ħass ħażin x'ħin sema' b'din l-aħbar u qed ituh l-għajnuna medika. Fi żviluppi riċenti, ċertu memes dwar każijiet politiċi qed isiru illegali. Kull min jinqabad jagħmel meme jew jitfa' meme fuq il-mezzi soċjali ħa jeħel multa ta' 3,000 ewro. Dan għaliex ċajt u memes dwar politika m'għandhomx jittieħdu b'mod satiriku iżda serjetà.

Welcome back, nilqawkom lura għal-programm. Ser ngħaddu biex nagħmlu l-logħba li nagħmlu matul dan il-programm. Aħna mal-guests li jkollna dejjem nagħmlu logħba differenti, ta' kull ġimgħa jkolli nitgħallem logħba ġdida jien. Il-logħba tal-lum żamma wili sempliċi għaliex clear li meta tkun logħba b'regoli komplikati jirnexxi naffiġa. U se nilagħbu xerejs, ser nagħmlu għal ser nagħmlu dan il- dan il-ċinturin teknoloġiku ma' raskom, inkun qed inwaħħlu isem ta' personalità ma' raskom u jekk l-isem qiegħed imwaħħal ma' rasek, ira b'xi mod jew ieħor trid tagħtik il-clues biex taqta' biex taqta' minn hemm. Issa, disclaimer għandna nkwiet kbir fuq din il-logħba għaliex it-tnejn li huma qegħdin jinkwetaw illi mhux ser mhux neċessarjament ser jaqtgħu daqs kemm qed jaħsbu. Però nippruvaw irridu. Nippruvaw. Trid nibdew bik int?
Ejja ħa nibdew bik ejja naraw x'ħa jiġri mela. Ħa nqabadlek din ma' rasek jekk ma jimpurtax. Nispera li m'għandekx xi xhud wara u qed inħarbatlek l-istyle ta' xagħar. Ħa nibdew b'waħda. Waħda ħafifa. All right, okay, okay. All right, mela. Ħa nagħmlu.
All right.
Inkun naf minn huma mhux.
Iwa tiegħi hija ħnamluha bil-kant ukoll. Ħabbirikom, ej ħabbirikom.
Imma ma nafx jismu għadu ġej, imma ma nafx jismu. Ara, tittaqbad ismi. Tittaqbad ismi. Eħe. Imma żomm l-ewwel biċċa biss. Nisa ngħid kantant.
Mela. Eħe, ma ma nafx jismu.
Kif ħanajdilha?
Eh, għax l-isem il-problema. Ah, eh, l-ewwel biċċa tismi. Dawk it-t-shirts li għandhom.
Freddy Portelli. Eh, yes, sorry, tejja. Promis ma konċet nejna, promis ma konċet nejna, mela. Jimmi nix tajba dal-lop. Tinix wahda diffiċli ħafna. Le, le, orrejt, ok.
Orrejt. La zammejna ma tema tal-kantanti, ħanamlu mela. da. Faċi fil-biss. Hooligan. Brava.
Yes!
Eh, da tafu, eh, eh. Dan elek ftit ftit naħseb dejna nifmux tismawx ma tismax. Mela, x'nablu b'qoddejn dinnaħa, b'qoddejn dinnaħa, mela, ma ġara xejn, mela. Ħana raw. Tkunx kattiv.
Ġasta xanna bżon nimlew ftit. Ħanaddu naqaħejn.
Mela, dan huwa persuna illi fil-letteratura Maltija għatfall. Trevor Zara. Brava.
Tara kif taf? Qed naqbad ir-ritmu. Isma' hi qed tiskantani inti. Mela. Għamlu l-aħħar waħda u mbagħad mill-ewwel ngħaddu għal ira. Ah, mm.
Mela, da kien eh, karattru ehm, illi kien eh, f'live show li jisiraw Malta li sar popolari ħafna li huwa satiriku.

Sara, Sera, whatever, sorry, ħarbatlek xagħrek. Ma jimpurtax. Ħa niġi din naħa issa jekk ma jimpurtax, mela. Ħanamlu. Issa l-problema jekk jien ma nkunx naf minn hu dak li Issa, hemm. issa naraw dik kif se taħdem.
Ma- Ma ħatejni, ejja ħatejni. Mela, all right, mela ħanibdew. Ħanibdew b'waħda faċli, all right?
Għandu programm kull nhar ta' Ġimgħa filgħaxija. Fi Piazza Pardi. Hemm aħna warejtuk.
Kelli impersonation tajba hija ħasra ma stax nagħmilha. Għax kont tagħmilek hekk. Mela, ejja nagħmlu ejja nagħmlu di.
Ii, kemm kont inħobbha. Mela dak kien teledram naseb fuq tvm. Dram tad-daħq. U kien, kif ħa nagħmilha? Kienet tħobb il-pappagall. Xagħar aħmar. Xagħar aħmar, dwiefer kbar.
Mhux x'ismu hawn Ray li kien. Le, le, le, le, le, karattru mara femminili. Mara femminili. Mhux waħda jisimha Belinda, le. Le, dik kienet animator il-Mistra Village. Nistgħu ngħidu li le mur show. Eħe, nistgħu ejja.
Deċeduti.
Waħda xagħar aħmar bi dwiefer. Xagħar aħmar bi dwiefer.
Ma nafx isimha ta. All right, Gladys.
Ok.
All right?
Gladys, all right, ħanamlu l-aħħar waħda u nifqu b'di. Għaliex qed jgħidu li l-ispiċċa l-ħin. Imma di di inti tittejni. Di inti tittejni. Kantant, kbir, xaru nokli. Willy Manġon.
Le, u l-mara l-istess qata xar.
Eh, ġew dim ikun.
Importanti li dik il-Universal, il-Universal Clue biex taqta l-ġewda. U l-klu li jmiss kienet ku kellhom kelb. Kien ikun pudil, eh, le, mux vera, ma' Naħseb nistgħu ngħidu li l-logħba marret marret tajjeb, b'xi mod jew ieħor rebħet Sara. Ma nafx kif imma bl-għajnuna tagħkom it-tnejn. Kellna ngħinuha ħafna bi Gladys, però aħna bil-lesta l-programm tal-lum, grazzi ħafna. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom talli ħadtu paċenzja u qgħadtu tarawna wkoll. Nirringrazzjawkom talli rajtu dan il-programm u grazzi wkoll lil Agenda Malta Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candylicious u Twisties tal-hampers illi wkoll tawna biex nagħtu lill-mistiedna. Grazzi wkoll lil Francesca Portelli għall-makeup, grazzi wkoll lil Alcott għall-ħwejjeġ u għal darb'oħra grazzi lilkom talli qgħadtu taraw lilna. Mit-tim kollu ta' Int Min Int, dak kollox għallum u aħna nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Ciao ciao!

Għas-Sufan, CMYK Advertising għall-għajnuna fis-sett. Nestlé, Autopaint International, Logo Graphics, WasteServ għall-għajnuna fis-sett. The Convenience Shop, Angelika Scicluna għall-irtokk. Francesca Attard Portelli għall-irtokk bi prodotti Max Factor. Alcott għall-ħwejjeġ ta' Frank. Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candylicious u Twisties għar-rigali tal-mistednin.